तोरी भाला के रे ट्रैक्टर वाला सबके मन चढ़ि गेल छै मन कहलिए जोइत दही खेत के कहै छी हम सही मुद देने छियै कोनो बात नहि एहि हेतु हमरा कह पूजाबऽ लेल हमहूँ तेसर आदमीके टाइम नहि देल तऽ फेर कथी लए बाबूजी छियौ बाबूजी कहाँ को तो बोजी बुढ़बा रेड बुल पंडित जी के कोनो भैलू ने तोरी भाला रे कथी सब ई सब जलई निकल कोन खेत लग गेल है कोन खेत लग नहीं ओहि खेत लग गेल छली तऽ छितो नहि छलै कतऽ ताकू हम एकरा जाइ छी बाँसवला खेत लग देखऽ होती तऽ होते आ नहि भेटती तऽ हम चलि जेबै घरे हम कतऽ बौआब चोरीमे बूढ़ शरीर भऽ गेल अरे कतेक काम करब हम जे सकै छी से करै छी अहे मकरा कत कत नि खोज देली बाबूजी हाँ कनिया हिनका तो हम कौन कौन खेत ला नहीं खोजलिए कम से कम अब ही खेत ला तो कई का ऊपर नहीं कि हम कौन खेत ला जाई छिए देर तरी भला के रे घर से जे चौरी निकलब कोनो ठेकान रहै छै कोन खेत में जायब नहीं जायब हैं? कनी मनी खेत थोड़बी छै आ कहलहुँ हँ किया अइ लागऽ आ यही लागऽ तऽ जलखै किया नहि लेने अइ लागऽ बाबूजी जलखै कहाँ बनेलिए हमसे जलखै नहीं बने लागऽ तऽ कोन काम से अइ लागऽ कहलिए बाबूजी हमर दीदी आ जीजा आबऽ वाला है धुधुर तरी के रे रे किया आबै छै बेगर काम के नहि विवाह छै नहि शादी छै नहि केकरो छठियार छै नहि मुंडन छै तऽ कोन काम से आबै छै बाबूजी दीदी कहलकै हमर कि ओहिना तोरा सब कुछ भेंट घाट करल आ बोलू तोरा देखला बेसी दिन भऽ गेलै आब घूमऽ फिरऽ लए अभी तऽ हम केना मना करि दियै आ कोनो बात नहि कोनो बात नहि कनिया रेवा के दीदी आ जीजा आबै छै ने कनिया आबऽ दो हम जे रोकि देबै तऽ कहबो हमर ससुर बोलो कंजूस छै खर्चा दुआरे मना करै छै लेकिन एकटा बात ध्यान रखिया कनिया हमरा घर में कोई आवे दारू पीवा नहीं रहक चाही दारू पी के नहीं आबक चाही बाबूजी केना बजै छथिन हमर जीजा एते खराब है नहि पिए ओ दारू तारू आ नहि पिए छै अति उत्तम अति उत्तम सीताराम हे भगवान जाना कहि दिहो आबऽ के लेल हम कहबे कथी बाबू ओ तऽ अबिते होते घर ही छली तऽ फोन करने छल कि हम घर से निकल गए छियो बाप रे बा सीताराम देखियो कलजुग के पुतवा देखियो कनिया तू हमरा लग कथी मन टहै लाग हैं? रे पहले कह देना छो है आवे के लेल आ तब एला पूछ आ कोनो बात नहीं भोजन के बंदोबस्त बढ़िया से कर दियो जा घरे कहलिए अहूँ चलथुन ना बाबू आ चल ना कनिया बढ़न हम अबै छी कनिका रह गेल है आ ट्रैक्टर वाला के कह दे छी कि जोत तो देना होते यहाँ आब हम ताले चली छी हमर दीदी सब आवे वाला होते अच्छा ठीक से जा जा देखो देखो हे भगवान सीताराम जीजा या बहिन अबै छी तऽ खुश कते छै खुश आन दिन तऽ मुँह लटकौने रहै छै कोनो बात नहि ये चलू ने हाली हाली आय। ई मर्दबा तऽ रस्ते पैरा घिनबैत रही खाली दारूए पिए में ध्यान देने रही दारूए पिए में आय लोग सब चले ई रास्ता पैरा कथी कहतै कोन सार बोलते कोनो सार बोलते हमरा ला ओकर पैसा के पीछे ते हम अपन बाप के पैसा के पीछे से कहता ये बापे के पैसा के पिए छी तऽ अभी कर कुटमैता में जाइ छियै हमरा बहिन के ससुर है से बड़ी खटबानर है ये सब के नहीं देखा चाहे है हमो बुझे छी कि कल कुटबैता में जाय छिए लेकिन ई दारू ने पीबे ने तो हमरा मुंडे ने बनते तो ओए मने नहीं लगते हमरा ये केहन बेजता भ गेली लोग कर कुटुम ल जाय है त निमन बन के जाय है हमरा बहिन के ससुर कथी सोचते या ओई टोला पड़ोसा के लोग कथी कथी हमरा जे केहन दारू पीबा हो तोर घर वाला दारू एक नशा करत रहू खाली हमारा गे हम जबो ना तऽ दारू पीबो दारू बगैर हम नहि रहि सकै छियौ आ नहि जायके मानो तऽ घूम चल घरे हमहूँ जाइ छियौ ये चलू बुझलियै अहाँके छिछा लीला नहि छूटऽ वाला हवे आ ये लुकिया आ अहाँके कहलियै जे घरे रहू माल जाल के खियाब राखब तऽ पीछा लागल चलि अबै छी तो कहती यहाँ से जब हम अकेले रहबी घरे डर नहीं लगते हमरा ए अकेले तो बाघ घोट लेता अहाँ के घर में आ मगे चुप हमर बहन जाए तो जाए जाए पैसे में बादरा सा पैरा और हम फैन कर दे छियो चल सनेस लेबा लागी कहलिए तो कहै छी हमरा जेबी में एको गो ढौए नहीं हबा आ दारू के बोतल किने लागी तुरंते ढावा चल अबैया देख मौगे हम कह दे छियो के दारू के लागी ने हम खूनो बेच देबो लेकिन तोरा से ना एक दू सौ रुपया हम चोरा के रखने चलिए पैसा के किन लियो चलू चलू लेट होई है चलो हमरो बाबा केहन है दारू पीते त हमरे पठेते जब बुआ किन के आन ग अपना से त पी लेते त नहीं होते काका अब हम आइ नहि ने दे देबो गे रुक रुक रुक कथी भेल हा कहलियौ वा ई हाथमे की धैने छी ई दारू है दारू के नहि चिन्है छाओ सीताराम सीताराम हे भगवान रे कोन युग चलेले एं? अतबी टटा बचिया सब दारू पियै छै एं? तू दारू पीबी छी यौ पंडीजी बुझा अहाँके दिमाग खुश कऽ ले हम अपना पियला ना हम अपन बाबा के पियला ला जाय छियै तोहर बाबा कहलकौ इले सार के त दिमाग नै छौ रे अपने त पीबो करै छै आ एहन एहन बच्चा सबके बिगाड़ै छै रे हम रही तू एहि घर के सदैत त सार के गोली मारि देती गोली अं। एना गला बजे छ हमर बाबा के आदत पड़ गेल है दारू पिए के तो दारू नहीं छूटे है आदत के बात करै छै सब मन बढ़ाओ छै मन बढ़ाओ आई तोहर बाबा पिए छौ काल्हि तोहर बाप पीतौ परसू तोरा घर के पूरा सदस्य ए, पूरा गांव के आदमी बिगड़ जीते ओ कहीं का पिला से कुछो ना होई है केरे का छै वही एक बोतल छै एक बोतल आ हमरा सामने से लकत आ रहल छै ए, कहै नहि छै करै छै सेहो पाप देखै छै सेहो पाप माने ई लागत तोरी भला के फेके दै छियै हां हां हां बुढ़वा हां कने फेंक देलो एमे ढौआ लागल छले तेरे तेरी के ढेवा लागल छलो कते ढेवा लागल छलो और सौ रुपया लागल छले हम घर जेबे त हमरा बाबा मार दे हमरा कुम से ए, कोनो बात नहीं नहीं काल सौ रुपया हम दे देबो जो घरे बाबा के कहन की दारू खत्म भ गेले दुनिया से हम जाए छे हमरा बाबा के कह के पंडित जी दारू छीन के फेंक देल के आ, जो ना जो ना कथी काले तो तोर बाबा सार के नहीं हम हुराइठ देल तो फिर कथी ला सीताराम दे भगवान

दिने दिने बच चिकनायल जाइ छै आ मोटेबो करै छी की बात है सारू भाई बेसी की हवे है कल गे दीदी ई के हो गे बौआ ओ हमर ननद है पाछा नहीं छोड़लक यऽ कहै छलियै हम जेबे करब तऽ लेली अयली अच्छा नहीं कोनो बात भने लऽ कऽ चलि अयलै तऽ केना साली जी सारू जोरे राति बिराति फोन पर बेसी बातचीत होई कि ने हो जीजा तू राति के बात कहै छो दिनो के तोर सारू रहै छो हट सारी फोने कर कोनो काम धंधा कर आगे दीदी जीजा दारू उरू पीने हाउ गे बौआ कथी कहियो तोरा दू बोतल रस्ते में पीते के पीते अबे है ओहि लागी झगड़ो भऽ गेल पर फुट्टा झरे कथी कहियो गे गे केन काम को कोइलो जीजा हमर बुढ़वा तो दारू पिए वाला के दारू के देख नहीं चाही हमर बुढ़वा जे अइती कहूँ घरे जनतै तो की से की हमरा कऽ के धऽ देतै ओही ला कोरही बा के रास्ता में समझावे छलिए कि दारू पी के नहीं जाओ अब हमरा बहन के ससुर गार बात देती तो उ कथी करते दरबाई के छोट मोट बात के लागी कते हल्ला करी ई बात तोरा था हमर साली जी के था ई एकर ससुर के थोड़ी था कि हम दारू पी के आयल छियै तू तो हमरा खेला में पार को धो देवा जी चले ले बौआ सब हाँ बाबूजी चल ले हाँ बाबूजी गोर लगे छी अच्छे दिन बाबा बाबा गोर लगे चिरंजीवी बाबा आ खुश रह बाबा खुश रह आ, एना मुंह में किया बरद जी का हाथ के जाबी लगेने छी की भेलै ओ बाबू बाबूजी जीजा आबै छलै ने रास्तामे तऽ बिरहनी काटि लेलकै ठोरे पर से एते ऊँच के फूल गेलै हमरो नहीं देख देलकिए जीजा ठोर दूतरी भरा के हैं? छोट छिन बात से करिया गोबर लाबा गोबर लाबा आ बौआ के मुंह में धकला फुलौनी काम भ जेते नहीं नहीं नहीं नहीं कहीं के कहीं के खिलाले नहीं जरूरी है इस सार बुरवा पिए ने हमरा गोबर खिया देते हो बाबू जीजा तोरा सबके कोन छ चला घर में के दीदी चल ना घर में बाबू तो गोर हाथ धो के अबो तो तक खाना लगा देबे एकरा सब के आ, ठीक छै ठीक छै चल चल करार के चल ना। हाँ सीताराम सीताराम हे भगवान देख समय लगे गे कला कौन छै कथी भेल हुआ गे हम दारू लो के आबे चले हम अपन बाबा लागी हाँ। तो उ रेड बुल पंडित जी ने से छीन के पियो के दिल के हम करे जब तार बाबा बड़ मार मार दी हमरा त तू कला देखा देलिए नुका के तोरा नहीं भेल लावे ले गे हमरा की पता कि ऊपर बात देखते तो फेंक देते छीन के गे चमेली हे

पाहु पाहु दारू पिया के अते मन करै छला हमरा आ घरे सब कोइ छलिए केना की करती ओहि दुआरे चोरी में चलि एली आ या कोइ देखबो नहि करते आ ऊ हमर साली के जे बुढ़वा है ऊ तऽ एक नंबर के ऊ जे देख लीती तऽ आरो की से की भऽ जेतै एहि दुआरे चुपे चाप तो पी लै छियै आ चलि जेबै मूडो तऽ बनि जाइत नहि पूरे मूड हमर उतरि गेल छलौ बाबू बाबू

सीताराम सीताराम यो में हमार हाथ दारू पिए छी द- दारू नहि छलै प- प- प- पानि छलै पानि अहाँ हमरा सिखबै छी अहाँ रे गामे गामे पूछबै छी हम हम भऽ गेलै बेकूफ हम नहि जनै छी कि कोन दारू की कथी छै अँ? अँ? के हम यहाँ निर्लज छी हमरा घर पे आबि के यहाँ दारू पीबै छी हम दुनिया के सिखबै छी कि दारू नहि पिए लेकिन अहाँ घर चलू पहिले तोरी बाबा के घर। तोरी बाबा। कनिया कहिया जा सुनै छै हैं? कथी भेल कथी हम रे होतै की आ? तोरा बीस बेर कहने रहियो कि दारू पिया वाला आदमी हमरा घर में नहीं रख छै हैं? तोहर जीजा छो की पिजा छो दारू पिए छलै उ। कैला आगि उठबै छथिन बाबू हमरा जीजाके हमर जीजा दारू पिए के तो दूर उ तो हाथो नहीं लगबी है नहीं नहीं माने हम झूठ बोले छी पंडित जी भा तोरी भावा के से हैं, हम आइक से देख लेब हाँ, कि दारू पिए चलै ब- ब- ब- पानि चली बाबूजी बात बुझे के कोशिश करू ना बात केला नहीं बुझी छियै हम बच्चा छी पानि में आ दारू में फर्क नहीं बुझे छी हैं, हम अपना नाक से सुनली है दारू चले दारू एकरा पहले ही मना कैले छलिए जे एहन काम नहीं करे लागी अत्ता आब के हमरा बहिन के बेइज्जत करा रहल छिए नहीं सब गलती हमरा पुतगुआ में छै कोन खानदान के आदमी केहन छै पता नहीं लगा के सीधे घर में बुला देने छै ए बोरिया बिस्तर लके निकल हमरा घर से भ गेले बाबूजी अहूँ कते बात के बढ़ेने छी छोट छिन गलती बु- की भ गेले आब ओकरा हम घर से भगा दिए भगैते नहीं तो आरती उतारते तोर पीवा सबके हैं? तू नहीं भगेवा कनिया तो देखै छौ लाठी लाठी से मारि के भगेबी हम मुँह कसी देखै छ कनिया तो अपन बैग लेने आब ओकरा कारण से तू सब निकल तोरो सबके भगेबो बैग लेने आब न तोरी वाला छोड़ दे तू ना बाबू कते कइने है इहो नटंग के नटंकी हम करै छी कि तू करै छा बोलू हमर जीजा ई हम छै वो हम छै हाथ नहीं लगै छै तोरी वाला के रे आँखि से हम देखलहुँ हँ हैं? आ नाक से सुनलियै नहीं मेहमान के बोला के कहूँ एना बेइज्जती बात करलक ही है हमरा नहीं निक लगे बाबू एना नहीं कर हमरो नहीं निकल गई हाथ और पीवा आदमी आ निकलो ना कथी मुंह तकै छी ले बौआ हम जाय छियो नहीं जो दीदी तू तू ए नहीं, रह नहीं, नहीं, जाय छियो। नहीं कुछ आय करती तू रह ना गए तोरा से के कहै छी सुन अरे का करिया ताहि दिन से जे टपल दौड़ पीबा आदमी तऽ तोरा ठीक नहि होता से बुझ रखिया हैं? ओकरा मन में कते दुख लगले होत बाबू अहाँ के दिमाग हवा के नहीं हवा हाँ, लेकिन अपन हम धर्म भ्रष्ट करवा लो ओकर मन ठीक करे के कोशिश हाँ, हाँ। दिमाग चाट के धरे कते हमरा दीदी आ जीजा के मन में दुख होते बेचारी उसनाल छले दू दिन चार दिन लागी रह ने आ ऊपर से ई बुढ़वा के नौटंकी अलगे रही है देसी दिमाग नहीं खराब कर सीताराम कॉल पर जाई छी पानी उसर ए गंगा जल लेना अब हम दारू में पी लल के तो घर में छिटे दारू ए गंगा जल लावन हम हाथ में भिरा हम नहीं जाय छी लाब लालो थक ठीक छै अपने से हम ललै छी चल ना अब चल ना लहेंगरा कोरहीरा कहाँ के ब्यौरा ब्यौरा निकल गेलै ई हमरा के बहिन के बेजती बेजती करा के धऽ देलकै या आ ओकरा लागल लागल हमरो बेजती करा देलक एकरा समझैले छलियै यऽ जे एन्नी से जाइ छी तऽ दारू पी लेली तऽ कोनो बात नहि आ ओतऽ ई केना चोरा के दारू पियै छलै यऽ बेजता नहीं बोलना लोग सब सुने है केना बजी छे रोद बाहर लोक सब सुनै है आ ओतऽ के लोक नहि सुनलकै यऽ नहि तो की भ गेले आप कहीं का पी नहीं लेलिए तो ओकर ओकर के ससुर ओना करे लगले तो आप कथी करी हमरा जान मालूम चलती ओकर ससुर देख लेते से हैं? देख लेतै से तऽ अहाँके हम पहिले कहि देली ओकर ससुर नहि नीमन आदमी है ओया दारू गांजा नहीं पियब त केना यहां जाके पिलिए या होते नहीं कोनो बात त ले तू सब जो कनी आगा हम जाय छु या कते जाय छी या हमरा जे बेस्ती कल के तो ओने छोड़ दियो ओकरा आय तभी से बड़ बजने अब रास्ता पर त कथी ओकरा बुढ़वा जरे हम मार कर जेबै घिना के एबे कलिया फेरो घिना बजेबै ये भौजी छोड़ देना भैया गाना केला करी आई चुप नहीं यहाँ नहीं बुझे छिए देख मोगी बेस्ती बाज नहीं तोरा हमरा जेना बेस्ती कल के ना उ बुरबा के छोड़बे नहीं एक एक क के बदला लेबे ई पोटिया कथी ओकरा छोड़ देता है आय जतबे कछु ओतबे कर चुप्पे चापे तू दुनू कोई घरे जो हमरा जाय दे कोनो बात नहीं है जाय छिए त जाओ आ कहूँ जे अब हमरा बहिन के उ बुढ़बा धोखो जे कहूँ एगो बात जे कह देलकै तब देख लेबै नहीं हम अहाँ के तलाक देली आ छोड़ देली तब हमरो नाम झबरी नहीं तोरा कोनो उपराग नहीं सुनेबो तोरा जतबे के जोतबे कर न तू चल जो न हमरा जाय दे न जाओ ना सकब है बुढ़वा जरा त जाओ ना मार करे लागी जाओ ना ये बांध के फेर पूरा हमरा तू जा जाओ जे मन से करूगा पैक बना दिली एक नंबर माल है के लेकिन अले कहाँ अभी तक ई तऽ चोरा चोरा के पिया रहल छी गाछी वृक्ष में कहूँ जे कोई देख लो तऽ बड़का टेंशन भए जेतै हम तऽ लोको के देखैत रहै छी कोई अभी कतहु नहीं कहाँ एलै जनाम ए पंडित जी ने तर कखनी से इंतजार में पैक तैक सब बना देने छी अहाँ से बेसी भयभीत हमरा लगत रह जाए कोई देख नहीं ले अहाँ के आ यहाँ न जगह में के थे के थे हम सारो महानिरीक्षण क कैलहुँ हँ जजमान रे एगो ही तो छी जे हमरा मन के बात बुझै छी खाओ नहीं गिलास पकड़ू ना आयो आई कस वाला आई कस वाला आई तो पूरा देख के नस जाके तहां के हे पंडित जी चेस ने कटी चेस टकरा के पीती ना तब ना था टकरा ही चेस चेस करो ना पियो चल गेली आरो तोरी के इहे सही मौका है अया आके ई दारू पिए दुनिया के आंख में ई धूल झोंके है इहे सही मौका है एकरा से बदला लेके रुके का हम देखबै छी पाओ पाओ यो पंडित जी बिना चिकना के दारू नहीं खाए पूरा हाथ है कि देवतरी भरा के रे कथी के करे जा आके तो दिमाग हैं पिउन धरा के दबर आ चिकना चिकना के नाम नहीं लिए सीताराम सीताराम हम उ सब नहीं खाई छी हम मात्र पीबे छी जल्दी ला अहाँ तऽ चोरा छिपा के पीत रहे छी तऽ अहाँ धराक संग घीत दै छी लेकिन हम तऽ सब दिन चिकना जर खाइ छी ने कते बजने छी जल्दी लगाओ ना जल्दी जल्दी लगा हमरा घोटेबे नहीं करे आप पी जे धाई धाई ये आई पी लमनी पिया बड़े बड़े पीबा करके हम देखली मुदा पंडित जी यहाँ सबके फैल कर दिली स्पॉट छिया हजार रुपया में की एकदम स्पॉट जजमान पूरा दुनिया में ई बात हम मात्र बुझे छिए कि हम दारू पीबे छिए केकरो मालूम हो के नहीं चाही ई बात के पंडित जी यहाँ कैला टेंशन लेते छी ई बात कानो कान के कोई जानकारी नहीं देबे हम जे अहाँ के हम चोरा के सब दिन सेवा करे छी दारू पीबे के लेकिन है अति उत्तम रुपया बराबर देत रहबे महिला टेंशन नहीं वो तो बराबर है क्या आप रुपया लेकिन आब अगला बेर से हम पियब अहाँ जे तोरा चिकना के पायल से दिए पड़त आ, ऊ वहाँ के अकेले खाई पड़त मुर्गा के लेग पीस एगो हम खाएब सीताराम सीताराम किला मन से बात बजे

कत कत है ओइ चौरी में कथी भेले ये से कथी कर लके अपने आप के बुझिए कि हम बहुते बड़का ध- धर्मात्मा छी आय कुछो ना हो उ आँख पे धूल झोंके है बुझला तू चला तू कथी कहै छस हमरा कुछ समझ में नहीं अभी बात कथी से बोला ना अपने देबा ना है आ ई दूगो आँख से देखबो ना तब तो हम मालूम चलतो ओना कह देबो तो तू कथी कहबो ती जीजा झूठ बाजी है अच्छा ठीक है चला तू कथी यहाँ देख ले लगा नहीं से तू अते अइला के भोक रहला हाँ तो चला ना चला। चलागा ई तोरा बड़ा सबके आँख में धूल झोंक के है अपने आप के बुझी थी हम बड़का बड़का दाम ही छी अब एकरा हम ये का तो भौजी हां की भेल ये क्या ना गेली हम कथी भेलिए अइले ये हमर जीजा कतनी कत से हाहाइल फफाइल आ कहीं चलहो ना बोलू तोहर बुढ़वा के देखाबै छियो क्या ना गेली बुढ़वा के कथी भेलै ये जेहन गांव में कोई कहने नहीं होती ना तेहन काम उ कर रहल है पूरा टोला के आँख में धूल झोंके है ए भौजी तेहन बात है तो चलो ना हमहू देखे छी कथी करे है से चलो आओ देख लिया चलू ने तऽ हमहूँ देखै छी कथी भेलै जजमान आइ बेसी करगरवला छलै आन दिन लोकल पी छलै तऽ केकरो नहि जाने दै छली आइ जे टाइट वाला जे पीलिए ई हार्ड छलै एक नंबर आ एनामे तऽ पूरा टोल के समाज जानि जेतै घरो परिवार के लोग बुझ जाए दे तरीका और हम केकरो से डरे छी अपने से कह देबे कि हम पिए छी आह, केकरा डर छै कहबै त नै कोनो बात लेकिन ई नै कहबै हमरा तेल चाटा पिए लग हमरो घरे चलि दुल्हन या या देखियो देखियो या

आए बाबू आ गलै की इनका कोना गतर में लाज शरम लगी है कि नहीं आ गलै की कि पी गेल छी धोक पिलिए ये त धोखा नहीं पिलिए लेकिन गिलास में पिलिए ये तहू में साली जी देखियो ना लोकल पियाबा हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवे तनी हमरा जीजा के बड़ दूसी चले आयु भाई जी हमर बुढ़वा तो लाज बीज धोक पिए गेली बुझली ये आई हिनका किनको दिमाग नहीं है हिनका नहीं भेले समझावा कि केना पी है हमरा कथी कहै छै कनिया हमरा जबरदस्ती कहै छौ तोहर ससुर जे आन जे दारू दुनू गोरा पियब तऽ हम की करियै देखियो साली जी एक रत्ती हम कथी दारू पी लेलिए तो हमरा कते बेइज्जती केने रहे आइ कथी करू अहाँ के ससुर जोरे से कहू अहाँ अपने की करबिन हम आन के जरे जरे पिए छी आओ आओ न गन ये भौजी ओहि दिना जे हम दारू लऽ के आबै छलियै अपना बाबा के लागी तऽ ई बुढ़बा छीन के पोखरी में फेंक देलकै कनको ला शरम तऽ होबे न करै के किछो कहली ना उहे लाठी छीन का हुराइ ठे दीदी बुढ़वा के हमरा त एते पीत लह रहली ना से मन करे बुढ़वा के हम कथी करू ठोट पकड़ के लटका दीती अभी ते अइया कते बजने था कनिया रे कौन बड़का गलती कर दिलिए रे कनिका दारू तो पिलिए अच्छा अहाँ सन सन आदमी के ना पोखरी में जाके डूब जाए के चाही अहाँ कहे छी कहीं के दारू पी लिया आय निर्लज पतित नहीं तन बजी के निर्लज भक पाप के इनका होई है कि बेसी होई है हम त एकरा कुछो नहीं कहबे जाय छी घरे इनका बेटा के फोन क का आ कथी कहै छियै आ तहु सने होते त हम जाय छी चार गो समाज के बैठाब आ तब एकरा हम हम निका निकाला करबी गांव से एकरा एकरा लागे हम दोनों साई बहनी पाप के भागी बनी छी बुझली खिन कि ना दा दा दा दा दा रे ए सीताराम ए कनिया ए चार आदमी के पंचायत के ला बैठेबा आ हमरा गांव से निकला किया करेबा ए गलती हो गेलै ए माफ कर दा कनिया माफ कर दा हम कहला हिनका गलती करिए से अब गलती माफ करती चार गो समाज हम नहीं आ, ना, ना, ना, ना। देखियो हम कुछो नहीं बिगड़ल है आ कान पकड़ के उठ बैठ कर लो माँ पता ही कदम अरे सा एक रत्ती दिमाग न आय अपना तऽ दारू पीबे कर छै एहि बुढ़वा के दारू पियाबै छियै बिगाड़ै छियै सार तोरे संसद आदमी के हमर कोई गलती है इहे ने जे पाए हमरा ई गाँव में के दू चार गो जे रही ही नहीं चिकन मुहा सुन से सब तारा गांव के बिगाड़ा पर लाग जाई है हमरा होते बहुत बड़का गलती हो गेलै नमान हम कान पकड़ लेबै तऽ माफी मिल जेतै हाँ मिल जाते भाई पकड़ू ना कान पकड़ के ऊपर कर डाल दिए ए कनिया लगे दू तीन चार भाग गेलै भाग गेलै बेसी नहीं करे पड़ता है आ पकड़ू राते आइ दिन से पीबे दारू आप नहीं आ कोई पीते तो रोकबे रोकबे रहा तो चलू रोकबे अपना सुधारते तब ने दोसर के सुधारते आ तैयो तो हम हिनका बेटा के तो कहबे करबे नहीं तो ना आइंदे सब फेरो हम गलती करबे कि नहीं से कह दू एहन गलती हम सपनों में नहीं करब बाप रे बाप सही में बहुत बड़का गलती होई चले हमरा से लोग बूढ़ पुरान रही गांव समाज के तो धिया पुता के बिगड़ल रही तकरा सिखावे ही नीक बात दूगो बुद्धि निमन चीज सिखबे अहाँ तो अपने बूढ़ भग गेली आ नाक लगले हब सही बात हाँ, कहे चलू साली चलू चलू बारू चल जल्दी जल्दी चलू ना चल उतना नहाय नशा लाग गेल छै के ना सदा फकेल देबे खिंटा मैया बेसी पीत लहर लियो की तो